Helo a chroeso i Galeri Gareth, Inktober Special! Wel, di Inktober, dwi siŵr bod chi'n gofyn wrth chi'ch hunan, wel, sialens ydio i greu llun gwahanol bob diwrnod ym mis Hydref. Mae rhei pobl yn galw fo'n Hydgelf, ond dwi'n meddwl bod hynna'n enw rili gwael, so dwi di mynd efo Inktober. So dyma lluniau fi ar gyfer Inktober 2020. Dwi'n galw y llun yma yn mam yn ei chyrlars. Mae o bach yn flêr, ond o'n i heb neu llun ers talwm a dwi yn meddwl bo i wedi gwella wrth i ni fynd ymlaen yn y mis. Os da chi'n nabod mam, da chi'n gwbod bo fi di gael hwyl efo'ch details yn fama. Dwi galw y llun yma yn castach mewn cwmwl. Mae o reit neis. Dyfrig Topr ydy'r brenin, fo oedd y comic relief yn y drama Darren drws nesa, oedd ar Res Pedwar Ec ers talwm. Nes i gael hwyl efo hwn. Dwi galw y llun yma yn abstract. Mae o siwr braidd y llun gwaetha i fi wneud erioed. Ond mae'r leins random eithaf pleasing i'r llygad yn tydi? Dwi galw y llun yma yn Bale Cawr Cymru. Mae'r proportions yn fama bach off, ac i ddweud y gwir nes i ddim treulio llawer o amser yn gwneud y llun, efallai deg munud ar y mwyaf, ac oedd rhan fwyaf o hynny ar gwallt y keeper.
Roedd hwnna yn lot o hwyl. Dwi galw y llun yma yn botwm band a batri achos ei fod o'n llun o botwm band a batri. Nes i fynd am photorealistic look yn fama hefo elfen cheeky o hunan bortread. Dwi galw y llun yma yn tŷ breuddwydiol achos bod o'n llun o fy tŷ breuddwydiol, dream house. Ma 'na lot o details yn fama. Helicopter, garage, pwll nofio siap guitar. Ges i lot o hwyl efo'r un yna. Dwi gal y llun yma yn chips. Ma na lot o chips yn y llun. Dwi'n cyfri dros ugain o chips. Faint da chi'n gallu gweld? Ges i llawer o hwyl efo'r un nesa ma. Dwi galw y llun yma yn pan ti ffonio Cyw. Rwan mae hwn bach yn high brow, bach rhy glyfar efallai. Dwi ar ffôn mewn pan sy'n edrych fel y llythyren Q. Mae o hefyd yn cyfeiriad at James Bond, un o fy hoff ffilms. Mae hwn nesa ma yn dipyn o hwyl. Dwi galw y llun yma yn Orang Utans heno. Mwy product design na celf go wir. Sa chdi fwy debygol o gweld hwn mewn fridge na mewn galeri. Dwi galw y llun yma yn sgerbwd roc a rol. Os ti'n edrych yn ofalus, mae'n edrych fel bod y bawd ar y llaw wrong. Ond, jyst y llaw sydd for wrong rownd. Os ydy hynna'n neud sense. Dwi galw y llun yma yn caca na kumquat. Nes i neud llun o'ch kumquat achos o'n i'n meddwl bod o'n gair ffyni, kumquat. Mae o'n hwyl i ddweud ac mae'ch llun yn adlewyrchu hyn, gan fod o'n hwyl i edrych ar. Dwi galw y llun yma yn wiwar. Nes i rili trio neud braslun realistic o wiwar, ond oedd o methu aros yn llonydd, so mae o bach yn sgeri. Wel wi wars go wir! Nes i hwyl yn y Dyfri nesa ma! Fi galw y llun yma yn Noa! Mae hwn fel wbath sa chdi'n gweld mewn papur newydd, fel un o'ch political cartoons na. Mae'r unicorn yn boddi achos does na'm unicorns dyddiau ma. Mae'r dau beetle yn fflio off yn y cefn achos 'dyn nhw ddim angen cwch. Ringo a Paul dwi'n galw nhw, yr surviving Beatles. Dwi'n galw y llun yma yn siop. Tu allan i siop ydi o, ond dim siop go wir, siop dychmygol. Mae yna cath yn y ffinest. Detail bach neis o'n i'n meddwl. Mae rhy neis a mae rhy da, ges i hwyl efo hwn.
Dwi'n galw y llun yma yn calon. Mae hwn hefyd wedi ysbrydoli gan un o fy favourite films, James Bond.
Roedd rwy'n yma'n hwyl.
Dwi galw y llun yma yn gwair. Ar y gwair mae pêl-droed o'r ardd drws nesa. Mae 'na lun o Minion arno fo. Dwi'n galw y llun yma yn panad. Nes i ddechrau trwy wneud llun yn y steil photorealistic nawr ni methu wneud yn dda iawn wrth wneud botwm band a batri nôl ar dechrau mis. Ond ar ôl wneud y myg, oedd y llun yn edrych bach yn wag. So nes i sgwennu panad mewn ffordd eitha cool. Dwi'n licio hwn. Swn i ddim wedi cael dipyn o hwyl efo hwn hefyd ar hyn isa ma. Dwi'n galw y llun yma yn Wolf. Llun o Wolf o gladi Turks ydi o. Mae'r forearms bach o rubbish, ond nes i neud o heb trwy sin paper, so dwi eitha proud o fi fy hun. Ges i lot o hwyl efo llun yna. Dwi'n galw y llun yma yn Pinafal. Mae hwn yn y steil Cubism, Fama nes i sylweddoli bod du yn rili popio a nes i ddysgu y value of values, hynny yw mae du a gwyn yn creu contrast rili neis. Ac mae negative space yn bwysig hefyd. Ww, celf. Dwi galw y llun yma yn noson poker. Fama nes i anghofio am y gwers am values a negative space a'r stwff arall na i gyd nes i ddysgu y diwrnod gynt a jyst rhoi llwyth o scribbles ar y tudalen. Poco Raymond yw'n ardd dda yn y West. Mae o'n twyllo wrth chwarae cardiau. Boi drwg! Dwi'n cael y llun yma yn mêt fi. Mêt fi ydi Geraint Iwan. Mae'r steil y fama dipyn mwy cartwni. Dwi'n licio Geraint Iwan a dwi'n licio'r llun yma hefyd. Be fedra i ddeud am y reis yma dan? Wel, oedd o lot o hwyl! Dwi galw y llun yma yn coedan. Mae'r coedan mewn cae, fel lot o coed. Mae hwn eithaf peaceful. Dwi really enjoyo faint o carming ydi'r llun yma. Dwi galw y llun yma yn tripio ar y grisiau. Penrhyw stairs ydy'r illusion o grisiau sy'n mynd i fyny a lawr rhywun pryd, ond oedd yr illusion ddim yn gret tro ma. So nes i troi'r llun ar benil hewch. I adio i'r illusion. Ges i hwyl yn neud hwnna. Dwi'n galw y llun yma yn ffôn. Rhywbeth eitha pleasing am faint o strêt o llun illa fi. Nes i lwyddo i wneud hyn drwy rhoi ffôn fi ar y papur a mynd rownd â fo efo beiro. Dwi'n galw y llun yma yn busnesu. Da ni tu fewn i adeilad efo ffenast gothic, art nouveau, a pwy sydd tu allan yn chwio edrych i fewn? Fi, Gareth yr orangutan! Dwi eitha hapus efo hwn, mae'r shadings yn neis. Dwi'n galw y llun yma yn UFO ma! Swn i efo Tipex, sa sech di bod loads haws i wneud. Ond Inktober ydi o, dim Tip X. Oedd hwnna i fod i swnio fel hud ghef. Oedd hwnna lot o hwyl. Dwi galw y llun yma yn moustache. O'n i'n cael Tashwaith vibes yn fanna. Hunan bortread o fi fel Salvador Dali yn steil Shepard Fairey. Hmm, swn i'n gallu gweld hwn ar t-shirt, neu fel sticker. Reit, mae'r un nesa ma yn... Mae'n reit da, ges i dipyn o hwyl efo fo. Dwi'n galw y llun yma yn Joe. Dwi'n rili really licio ffwbol a Cymru a tîm pêl-droed Cymru ydy probably favourite tîm pêl-droed fi ac mae Joe Allen yn class. Dwi'n meddwl bod y llun yma class hefyd. O'n i'n neud hwn am tua hanner awr Dwi'n galw y llun yma yn pwmpen. Mae o'n really scary. Ond peidiwch â bod yn ofyn achos just llun o pwmpen ydi o ac mae pwmpen yn gael ffynnu. Swn i'n dweud bod fi wedi gweld dipyn o hwyl efo hwn. Dwi'n galw y llun yma yn cennin pedal. Daffodil, ie, yeah, standard. Ideally mi fysa hwn mewn lliw. Ella fedrwch chi printio fo off a lliwio fo eich hunan fel colouring book. Rhywbeth i feddwl am. Ac i orffan, dwi galw y llun yma yn dolig. O'n i'n teimlo'r vibes dolig erbyn diwrnod Calan Gaeaf. Mae'r Siôn Corn yn edrych yn eithaf creepy. A dyna ni, 31 llun nes i wneud yn ystod mis Hydref. Gobeithio bod chi wedi mwynhau. Hwyl fawr!